Nan dam cio hna maw? Nan dam hna lai tiah ruahchannak nganpi kan ngei. Kan channel in lunglawm tein kan rak don ṭhan hna. Tutan cu breaking news kan hun chim hna lai. Uh, AA Nging Chen i kah a ngolnak a duh lo ngaitu AA Bawipa ṭhuhmet nai nih kah ngolnak cabuai chung biaruah a duhnak kong. December kul le kua thonghnih kum kul kum li ah official in thanhnak an hun tuah. E mah an tuahmi ah cun Kawlram chung buainak hi ramkhel kong in daihter le i ruah ding ah ready kan si ko tiah a hun tial. Raltuknak i i phisin nakin ramkhel lei in i phisin si dingah arkhan armi cu ready kan si ko tiah thanhnak an hun tuah. Hi thanhnak an hun tuahmi ah mipi tampi an lau cio lai nan lau cio lai Thu Myint Nai nih a chim pengmi cu Kawlram tlangcung hriamtlai pawl vaivutnak kong a chim tawn ngingchei an va tuah cabuai cungah an va thu tikhan an bawi pawl zingkhan an um wine an ding beer an ding zingkhan an um Mah caah cun an kuttang a thlimi pawl zeihmanh miah mi an hmu ti lo. An kuttang ah han i harsat nan ton. An bawi le pawl i nuam ti khan a rak chim pengmi a si. Asinain ramkhel kong cu a khupthal atu le tu aa letmi a si caah ahohmanh nih an tuah dingmi an thei lo an tuah lo dingmi an thei lo an duh lo bikmi zong an tuah an duh bikmi zong an tuah kho tawn lo an tuah tawn lo mah ti khan ramkhel kong cu um e AA nih hin atu kahngalnak a tuah dingmi ah hin a ruang tete pumpak nih kan hmuh ning pumpak nih kan chut ning tete kha tlawmpal ten kan van aupi lai kan van aupi lai a ruang cu AA nih hin an ram Yakhain ram mioh tam tuk a lak cang. Mioh pathum te lawng a taang. Cu mioh pathum te a taangmi cu Man Aung, Choh Phyu, an khualipi Sittuai mah pathum lawng a taang cang. A taang cang i Tuluk, Tuluk nih Yakhain ram chung i Investment a tuahmi pawl hleikhat chungah pahra a khonthonak an hun thanh. AAA nih hin Yakhain ram chungah hin cohphiu hi a bik in investment a chiahnak hmun, paih lai in a phumnak hmun an si. Cucu tuk awk a ṭha lo. Mah tuk luh lo ruangah cun Tuluk nih ngingchen i kah ngolnak tuah ko ti a fial hnga maw ti zong kha a ruatmi an um. Ruah phu zong cu a si. Cun a pahnihnak ah Sittuai in khualipi a taang. Njakhain ram Sittuai khualipi cu a ngan ngaimi a si caah milu an tam, innlo zong ṭhami tam, a kau tukmi a si caah Yak anmah khualipi rawh ding hi AA nih duh loin ninety percent ka lak ko cang caah ralhrang he ka duh paoh in ka merh khawh lai caah kah ngolnak a tuahpi ko ning. Sittuai khualipi rawk loin A bik in cohphyu an tang ka luh chuahnak hi rawk lo dingin kahngolnak tu hi hmunkhat ah tuah ko usih. Hmailei kan cah ṭha deuh lai. Ralhrang zong zeimawzat cu a lung a zor dih cang lai. Ralhrang zong zeimawzat cu a thah dawng cang ko lai. Cucaah cun kanmah nih hi kahngolnak aw'an hi hon i chuah ko seh tiah a hman khawhmi a si. Raltuk kan timi ṭawlhaizi bawi an siah, nengaizi lei bawi an siah, puantang biathlian ngei dih cio i mah cu ham hon i theih khawh si lo. An puantang biathli cu lengah a chim awk a ṭhat lo caah kan thei kho ve lo. Asinain kanmah nih kan hei cuanh ning ko holh kan i hlan sin cun kanmah pumpak nih kan hei tungtat ve ning kha si sittuai khualipi rawh on duh lai lo sittuai in tuk ahcun sittuai khualipi khi luaikaw kan hmuh bantuk hin a rawk dih khawh khualipi pakhat a rawh ahcun remh meimei khawh si lo cozah pakhat hmanh nih fawite a remh khawh lo mi si meurawng pakhat a rawh ahhin cucaah cun khualupi rawk lo ten chohphiu tuluk investment tuahnak vialte rawk lo in tikhan ralhrang sinah ralhrang he cabuai chongbia ruah a wah bantuk sianrame wah tapung bantuk i uknak hmuh an hmuh khawh ding ahcun atu an tuk cuahmahmi ral hi donghter zong kha a nih an duh ko lai ti kha ruah awk a um. Cun cohphiu cu Tuluk paih lai, gas paih lai dangdang vialte investment tuahnak hmunhma an si tikah khi vialte ra tuk ding taktak a rawh ding kha cu e zong nih a duh lem lai lo tuluk ah tuluk nih khi ka yakhan ram chungah investment tuahmi tangka vialte cu ralhrang nih a rak lak dihmi si ralhrang kut a phan dih jakhay mipi kut a phan lo cucah khi atu ee nih atu wah te hna mun tu uk an uk khawhnak nawl an ngeih si ahcun kha Tuluk chungin a rak rami company investment tangka tete kha tam tuk te jakhan ram ah an luhpi cang lai jakhan ta e e ta jakhan mipi ta sang lai i ralhrang kut a tlawmpal te lawng a min lawng kha a kal hnga i a tam u kha cu anmah jakhan mipi kut ah jakhan ram chung tangka luh popo kha a phan hnga Mah vialte zong a ruah tikah cohphu i atu investment an tuahmi company paihlan vialte khi va rawh dih cikcek kha AAzong nih a siarem lai lo. Tuluk zong nih khan a duh fawn lai lo. Cucaah Tuluk nih hin khi a company ruah ah khan a kahdohnak hi rak aupi ko tiah a hnek khawh, a nawr khawh ṭhiamṭhiam ve. Mah kha um khawhmi a si. Asinain ruahmi cu an duh, an duh tawk kan ti lai cu teh. An duh tawk ram hmunhma an lak khawh cang hna caah TNL in siah MNDA in siah AA in siah fakpi ralthawh kha cu an duh lem ti lai lo an ram tu kha sersiam kha an timh cang lai yakhain mi yakhain ram in le lo a rawk ning ralzam an tan ning ei le din an har tuk ning. Hliam le thi lo an tam ve ning kha mipi nih hin a celh an celh ti ve lo ti si. Thumen nai zong nih i hnek ko u, i hnek ko u, rak tuar chung ko u tiah forhren ah tuah lama hnan te. Cutluk in jakhain mipi kha an tem tuar ve. A ruang cu jakhain ram dohnak cu ngol lo bakin chunzan pe in Phomh a si tikah Njakha mipi hi an tuarning a fak taktak. Njakha mipi hi fak zong an um, an ram caah an tuar khawh taktak. Cucaah atu AA nih kah ngolnak tuah ka duh ko. Kan ram chung buainak hi hriamnam in tukdohnak an si loin ramkhelnak an cabuai cungah i ceih dingin ready kan si ko tiah Min Aung Hlain an hun theihtermi hi Min Aung Hlain nih zeitin a rak cohlan lai timi hi ngaih a um ngai. Min Aung Hlain nih no ka duh lo Zakha na hme ka lak viar ṭhan lai. Nanmah he i ton i ceih ka duh lo tiah maw leh hna lai. Asiloah Min Aung Hlaing nih hin ral ka sung cang. ka tei kho ti hna lo. An ṭhawn lio si caah kah ngolnak ka tuahpi hna lai i a ching ka suai lai, a caan ka lak ka lak lai i amah ee chungah ṭhencheunak ka tuah lai. Cun yakhanam ah ngingchei ni tu a chungah duhsah ten ralkap le hriamnam le ka chek lai, ka kah ṭhan hna lai timi thinlung a ngei hnga maw ti kha ruak um. Kawlram Kawl ralkap pawl hi an rak ser tuk i KNU te hna a zong khi mah ti khan tampi an rak tuahmi hna um. Kachin ram KIA pawl zong ngengcheh an rak lak chung khan an lo an rak lo dengmang ve. Mah dirhmun kha um. Kawl hi cozah an kut ah tangka sernak um tikah thil cu donghnak an ti kho cingcing tawn. Mah vialte zong cu a van um caah Mino hlai nih hin a lungtak loin cabuai cung biaruah ding hi a cohlan piak hna lai maw? Asinain a ral sungmi a fah tuk tikah pa maw ka si lo tiin no a ti hna lai dah timi kha ruah a um. I thil a ummi cu mino hlai nupi cu yakhain si. Ee te ram a si. Yakhan si tikah tahngulnak hi a si khawh chawn. A nem nan kalpi ko sih. Ti zong a ti khawhmi si ko. Zeitindah min awk hlan a cohlan lai. Ee te Ee Yakhan Rakap nih Kawlram buainak, hriamnam le kahdohnak an phi sin loin cabuai cungah a nemnak tein i ton dingah ready kan si ko ti an thanhmi hi Min Aung Hlain nih zeitindah a rak leh hna lai timi hi nan hngakthlang cio lai, theih zong nan duh cio te lai. AA AA bochan in Chinram a cawlcami CB pawl belte an ngaihchia ngai lai. An ngaihchiatnak ding a ruang cu AA, AA hmangin hi tluk i an von lar le ram kan von la an ti lio ah AA nih ngingcheng i a kal tak sual hna cun an ngaihchia ngai lai. Ngakṭah buangro bantuk a hun si lai. A ruang cu a hau a dik ning te kan chim ko caah a ha hman nan thin zong hon ding si lo. CB nih mioh pakhat zong kha ee te lo an lakmi a um rih lo tu tiangah Chin due ralkap sawm li umnak hmanh kha thla thla khat leng an ka an la kho lo ee zan hnih zathum an ba ruai hna i mah khan va lak se matupi zong a sia mindat zong a sia zapi thei se ee mangan mah ton han dei lio ah ee nih nging chen i a lak kho i min ohlan te hin ton kho cun raltuknak, hriamnam zawtnak vialte kha a lo dih lai. Ral a hawi a simi kha bawmhnak a tuah ti hna lai lo. MNDA kha PDF pawl nih an rak bawmh tuk. Sianram i ral rak tuk lio ah khan. I MNDA cu ngingchei ka duh ko ti a dai ralhrang hin tong. A donghnak PDF a bawm hlei hna lo. Kan i lawm.